א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו צווישן אונז נאמבער אַכט און דרײַסיק מיט ר' יוסף די וואן און אנלי ר' יוסף זאב דרייווער א גוטן יוסף זאב. א גוטן די וואן און אנלי ר' פנחס. אוה אה אקעי יעצט קען מען גיין צו די שאלות. לאמיר גיין צו די שאלות בראדער איינדייווען. פון די וואן און אנלי פיפל. פון די וואן און אנלי אידן, די וואן און אנלי כלל ישראל. אקעי. איז דא אזא שאלה וואס איך פארשטיי נישט קלאר, סאו איך גיי עס אויסשמועסן, לאמיר צוזאמען פרובירן צו פארשטיין וואס יענער פרעגט. סאו ער האט אן, וויאזוי קען איך ריכטיג אפשאצן מיין אייגענע ווערט און אויך די ווערט פון אנדערע? און ער שרייבט צו במאמר המוסגר, ער האט חתונה געהאט מיט קינדער. איך וויל זיין אמת'דיג, איך וויל זיין ריעל. איז זיינע עלטערן האבן אים אייביג געזאגט אז פאר זיך און פאר זיינע אנדערע געשוויסטער סלעש פאר זייערע אנדערע קינדער אז מען דארף מאכן א גוטע אימפרעשן, מען דארף מאכן א גוטן איינדרוק אויף אנדערע מענטשן, און מען דארף טון געוויסע זאכן, ספעשל זאכן צו אימפרעסן אנדערע מענטשן. איז לייגט צו דער שואל איך ווייס אז ס'איז נישט אמת ווייל איך קען טון זאכן פאר מיר אליין, ביני לבין עצמי, און מיך אליין צו קאמפלימענטן דערויף. איך פארשטיי נישט פונקטליך די נקודה יוסף זאב, ווען דו רעדט ווי חניך קטן פנחס, באט אקעי. און ער וויל אבער וויסן און פירט אויס, וויאזוי קען איך וויסן וויאזוי ריכטיג באמת אפצושאצן מיך אליינס, מיין משפחה, די ווערט, מיין ווערט, די ווערט פון מיין משפחה, די ווערט פון פון מיינע באקאנטע. סאו וואס איז די שאלה יוסף זאב? קענסט זעהן אויף די שאלה מיט וואס די מענטש סטראגלט.
ניין, איך בין נישט זיכער איך האב עס פארשטאנען. דאס אליין, דאס אז דו ביסט נישט זיכער וואס יענער פרעגט, מיינט אז יענער ווייסט אפילו נישט ווי אזוי אראפצוגעבן פונקטליך וואס ער מיינט צו פרעגן. איך פארשטיי זייער. ער ווייסט אליין נישט פונקטליך, וואס פארשטייסטו? די גופא של השאלה, וויאזוי ווייס איך וויאזוי ריכטיג אפצושאצן מיין אייגענע ווערט און די ווערט פון אנדערע מענטשן, דאס פארשטיי איך. און צוגעלייגט ווייל ס'איז שווער אלץ צו וויסן די אמת'דיגע, רוב, יעדער איינער שפילט שפילט געימס, טוט פארשידענע זאכן יא וואס איז נישט עכט איך, און וואס איך מיין נישט איז איך וויל נישט, אונז קען מיר נישט אמת'דיג די אינערליכע וועלט פון א צווייטן מען קען קיינמאל נישט וויסן, מען קען קיינמאל נישט קענען אמת'דיג די אינערליכע וועלט פון א צווייטן מענטש, איז במילא וויאזוי ווייס איך אינאיינעם אפצושאצן יענעמ'ס אמת'ע ווערד, אקעי, איי געט איט, באט איך פארשטיי נישט די אלע פרטים, די אלע פרטים וואס, ער וויל דאך עפעס דערמיט יענער.

ני. אקעי.
כ'פארשטיי נישט, ניין איך זאג איך פארשטיי נישט די שייכות מיט דעם.
איך פארשטיי נישט די קאנטעקסט, ווי קומט עס אריין דא? יא. אקעי, וואס נאך פארשטייסטו נישט? אז דאס די עלטערן האבן אים געזאגט אז מען דארף מאכן, מען דארף טון זאכן צו אימפרעסן אנדערע מענטשן, אקעי, און ער זאגט אויך ער ווייסט אז ס'איז נישט אמת, אקעי, וואס הייסט ער ווייסט אז ס'איז נישט אמת? איין מינוט, יעצט אויף די רגע עז ווי ספיק, אזוי ווי בשעת איך זאג עס כאפ איך, מיין איך אז איך כאפ עפעס.
סאו ער זאגט יא. דו האסט דא דריי שאלות, דו פארשטייסט נישט וואס ער מיינט צו זאגן מיט דעם אז ער וויל זיין ריעל, דו פארשטייסט נישט וואס ער ווי ס'קומט אריין דא די פעקט אז זיינע עלטערן האבן אים אייביג געזאגט אז ער דארף טון געוויסע זאכן כדי צו אימפרעסן אנדערע מענטשן. האסט נאך א שאלה וואס דו האסט גע. ניין איך פארשטיי נישט ווי ס'קומט אריין, איך פארשטיי וואס ער מיינט אז ער וויל זיין ריעל, ער וויל זיין עכט.

אקעי. דער וואס ער האט נישט ליב.
יעצט וואס וויל ער מיט די אנדערע חלק ווען ער זאגט אז כ'ווייס אז וואס מיינע עלטערן האבן געזאגט איז נישט אמת, ווייל אויב איך טו זאכן שטילערהייט פריוואט פאר מיך קען איך מיך קאמפלימעטן אליין אפילו אויב קיינער ווייסט נישט. קען זיין אז כאטש דו ווערסט געוואר דיין שוויות לויט פידבעק וואס דו באקומסט פון אנדערע מענטשן, אז אנדערע מענטשן זאגן דיר גוט טייטש אז האסט געטון גוטע זאכן. טו גוטע זאכן פאר אנדערע מענטשן, וועסטו באקומען גוטע פידבעק, און דאס גייט דיר געבן דיין וועליו. זאגט ער, איך קען דאך טון אנדערע גוטע זאכן ביני לבין עצמי און מיך אליינס קאמפלימענטן. אה, סאו די ווארט איז, א קאמפלימענט בויט אויף דעם מענטש, עס בויט אויף זיין סעלף ווארט, זיין ווערד, זיין שוויות. איז וואס דארף איך צוקומען צו אנדערע? לאמיך אליין טון גוטע זאכן, זיך אליין קאמפלימענטן, אזוי אויפבויען מיין שוויות. האבן מיר שוין א שטיקל פיקטשער. יא, אבער ווער זאגט אז בכלל די גאנצע זאך פון שאוויעס האט צו טון מיט קאמפלימענטס בכלל? אקעי, באט יענער גייט מיט די הנחה. אין הכי נמי אז מיין טאטע, מיינע עלטערן פלעגן מיך אייביג זאגן אז איך דארף טון זאכן כדי צו אימפרעסן אנדערע, איז אויב איך וויל מיך אימפרעסן דארף איך אפשר טון זאכן איך וויל מיך אליין אימפרעסן, ווער זאגט? אפשר איז דא אינגאנצן א אנדערע וועג? וויאזוי א מענטש קען שעצן זיין אמת, און און דאס איז א קלעסיק קלעסיק עקזעמפל אויף די סאבדזשעקט וואס איך האלט אין איין רעדן פון דיפרענשיעשן, קלעסיק קלעסיק עקזעמפל פון וויאזוי ווייסט א מענטש ווער ער איז, ס'איז א גוטע אפערטוניטי פאר עלטערן צו זען ווי וויכטיג ס'איז פאר קודם כל ווי אימפארטענט די קינדער נעמען יעדע זאך וואס די עלטערן טוען, און ווי וויכטיג אמת איז. קינדער זענען נישט סטופיד, כ'מיין, אפילו לאמיר זאגן אויב ער וואלט ווען נישט געווען ריעל אדער וואלט ווען נישט געזאגט אז ער איז ריעל אדער וואלט ווען געווען לעס ריעל, אבער וואס איז די ריעל וועג באמת? די ריעל וועג איז באמת דו ביסט ווערד ווייל דו ביסט ווערד, ווייל די אייבערשטער האט דיך באשאפן, ווייל דו עקזיסט, יא, כ'דענק ס'איז איינע פון די וועגן וויאזוי עס צו זאגן איז. אנשטאט צו זאגן איך שעפ אזויפיל נחת פון דיר, וועסט דו מאכסט מיר אזויפיל נחת וועגן דו טוסט די און די זאך, די זעלבע זאך קענסטו זאגן איך רעספעקט דיך וועגן דיין קארעדזש, וועגן דיין שטארקייט, וועגן דיין איבערגעגעבנקייט, וועגן דיין ערליכקייט, וועגן דיין אמת'דיגקייט. קענסט עס אויסשמועסן אביסל מער?
ס'נישט די טינגס, ס'נישט די טינגס, ס'נישט די עקאמפלישמענטס, ס'נישט. אויב איך גיי יא קענען די פארהער אדער אויב איך יא אויב איך גיי יא טוהן די זאך אדער יענע זאך דעמאלטס גייט גייט זיין עפעס אונטער ווייסט איך מיין דאס איז וויכטיג דאס איז דאס מאכט מיך ווערד. די תוצאה נישט די תוצאה מיינסטו צו זאגן? נישט די זאכן.
נאר. תוצאה איז אויכעט א חלק פון די זאכן. עפערט. ערנסטקייט. קארעדזש. ווער דער מענטש איז. דאס איז נאמבער וואן.

ס'איז אלעס דזשאוקס, אלעס פאני זאכן, ס'איז נישט ריעליטי, ס'איז נישט קאמפליט אמת, ס'איז אפשר אסאך מאל די אפאסיט פון די אמת, אבער די זעלבע זאך מיט א אמת, מיענינג, איך בין די בעסטע וואס איך קען זיין, איך טו די בעסט עפערט וואס איך קען טון, קאמפלימענט דיך אליין, אויב אנפארטשענעטלי ביסטו אויפגעוואקסן אין אזא פלאץ, יעצט דו קאנטיניו נישט ווייטער דעם שקר. מעסט מענטשן לפי זייער, כ'מיין כ'האב שוין מער ווי איינמאל נאכגעזאגט אז רבי יעקב מאיר זאגט ווער קען א ווער ווייסט ווער א מענטשן איז ווער קען א מענטשן ווער עס ווייסט וואס זיין רצון איז ווען דו ווייסט וואס דער מענטש וויל און דו ווייסט וואס דער מענטש וואס עס ברענט אין אים אסאך מאל איך רעד מיט מענטשן איך וויל אים ארויסהאבן פרעג איך אים וואס רעגט דיך אויף וואס נעמט דיך ארויס פון די כלים אדער וואס מאך דיך עקסייטעד. ווען דו ווייסט ווי זיינע רצונות זענען, דעמאלטס ווייסטו ווי דער מענטש איז. און די זעלבע זאך ווען דו קוקסט אויף דיך אליין, דו ווילסט מעסטן דיין אייגענע ווערד, איז עס לויט ווי דיינע רצונות זענען, ווי דו ווילסט באמת זיין. אהא.
סאו וויאזוי ווייסט א מענטש זיין אמת'דיגע ווערד? ער קוקט אויף וואס זיינע עכטע רצונות זענען. חוץ חוץ פון דעם, וואס איך כ'האב עפעס אין מיר אנקאמפארטעבל פון די גאנצע זאך פון עסטימעיטן מיין ווערד און וויסן און שעצן, דזשאסט.

אקעי סאו. איך זעה וואס די תירוצים ווילן זיין. יא אקעי סאו די שאלה איז וויאזוי א מענטש קען וויסן ווי אמת די ווי אפן ער איז ווי באקוועם ער איז מיט זיין אייגענע מצב מיט זיין עמאושענעל מצב מיט זיינע עמאושענס און אין וואסערע עריעס עמאושענעלי רעדט מען האט ער נאך ארבעט צו טוהן אז ער זאל זיין מער באקוועם ער זאל קענען זיין מער וואלנערעבל מיט זיינע עמאושענס און מיט זיינע פילינגס עמאושענס קודם וואלנערעבל אין קעיס וואלט מען מיינט שוואך. אז א מענטש ערלויבט זיך צו זיין שוואך, ער איז נישט אין גאט, ער כאפט עס אן, ער האט מורא זיך צו ווייזן. לאמיר זאגן א עמיצער קען וויינען אין פראנט פון א צווייטן, מיינט אז ער קען זיין וואלנערבעל, ער קען זיין שוואך. ער איז נישט דער גיבור, דער מען. איז וויל יענער וויסן וויאזוי א מענטש קען וויסן ווי ווייט ער איז שוין אפן, וועלכע עריעס ער איז אפן און באקוועם, און וועלכע עריעס ס'איז נאך דא, ס'איז נאך דא, וואו ס'איז נאך פארהאקט, פארשטאפט, מ'דארף נאך ארבעט.
די ענליכקייט פון די שאלות איז אז ביידע פרעגן וויאזוי מען קען וויסן דאט דאט דאט. יא.
א געוויסע א געוויסע אינערליכע מצב. א געוויסע אינערליכע מצב. ס'האט צו טון מיט די עמאשענעל חלק פונעם מענטש. יא. ס'איז נישט קיין שאלה וויאזוי מען ריעקט צו עפעס א געוויסע סיטועשן אדער וויאזוי צו דילן מיט עפעס. וויאזוי קען איך וויסן. אקעי. סאו סאו קודם כל די שאלות זענען אייביג טשעלענדזשינג ווייל ס'איז זייער עבסטרעקט. ס'איז זייער אזוי.

לאמיר לאמיר קודם לאמיר קודם גיין צו די גרינגערע פארט פון די שאלה. איך מיין אז ס'איז זייער אבוויעס פאר יעדער וואס זעט די שאלה אז ער האט א הנחה אז ס'איז לכאורה סאך בעסער און ריכטיג צו זיין אפן און קאמפארטעבל מיט זיינע און וואלנערעבל מיט זיינע עמאושענס און פילינגס און עס זאל נישט זיין אן גארד. יא? דאס איז א הנחה לכאורה וואס יעדער האט. דו ביסט אויך מסכים צו דעם אז ס'איז בעסער? יא. מען דארף קענען. זאג נישט אז מען דארף אייביג זיין וואלנערבל, אבער טאמער האלט מען זיך צוריק, איז עס א החלטה וואס מען מאכט ווייל ס'איז שכל'דיג אדער פראקטיש איז יעצט בעסער זיך צוריקצוהאלטן, ס'קומט נישט אריין צו זיין וואלנערבל דא, אבער ער דארף קענען די מניעות זאל נישט זיין עמאשענלי, יא. ס'איז דא זייער אסאך תירוצים וואס מען קען ענטפערן און יעדער פון זיי קענען זיין אמת און אפילו אויב זיי זענען סתירה'דיג איינער מיט די אנדערע, וויאזוי קען א מענטש וויסן ווי סכר איז? עמאושענעלי אפן און וואלנערעבל און קאמפארטעבל, כ'קען די ס'מאוסט סימפל תירוץ איז איך ווייס נישט, כ'ווייס נישט וויאזוי א מענטש קען עס וויסן, די צווייטע תירוץ קען זיין אז עז לאנג עז די פאנקשענסט ריכטיג און די ריעקטסט ריכטיג צו זאכן, יו נאו וואט, די וועג וויאזוי יא צו ענטפערן דאס איז, מ'קען זעהן לויט ווי ריעקטיוו דו ביסט, ווי ווייט ביסטו מצליח זיך צו האלטן אין דיין אייגענע רואיגע קאנפידענט קאמפארטעבל פלאץ אפילו ווען ס'קומט ארויס עמאשענעלי טשארדזשינג סיטואשענס, איינער טשעפעט דיך אדער איינער אדער זאכן וואס דו פלעגסט אמאל עמאשענעלי ווערן זייער זייער ריעקטיוו, ווי מער געזונט און רואיג דו ביסט מיט דעם.

יא, און ער קען בלייבן באמת סענטערד, נישט אהן צושאקלט ווערן, נישט חלילה נישט אהן שרויט ווערן, נישט צושאקלט ווערן, נישט ארויסגיין פון די כלים, זיך נישט פארלירן, נישט ווערן אשפה אויף די רגע, באמת בסוף סופו בתוך תוכו, איך רעד א עקסטרעמע משל פון א מענטש וואס איז עכט עקסטרעם קאמפארטעבל און קאנפידענט מיט זיך אליינס, אבער די זעלבע זאך גייט אויף א סקעיל, ווי מער א מענטש קען בלייבן מסודר אינעווענדיג, און ער איז נישט מער שפילט א געים און. אינעווענדיג באמת, פארקערט ער קען עקטן וויאזוי ער וויל, אבער אינערליך באמת שטייט ער, ער ווערט ווייניגער צושאקלט, ווייניגער אוועקגערוקט פון זיין פלאץ, אלץ מער א סימן איז עס אז ער איז אלץ מער באקוועם מיט זיך אליין. יא, און די זעלבע זאך פארקערט, ווי מער דו זעסט אז דו אז דו ווערסט זייער זייער ריעקטיוו אין סערטען סיטועשענס, ווייסטו אז דו האסט נאך אסאך ארבעט צו טון אין יענע עריע צו ווערן מער קאמפארטעבל,

יעצט אין אנהייב ווען מען האט אנגעפאנגען מיט די גאנצע חכמה פון טעראפי און סייקאלעדזשי האט מען דאס אנגעקוקט ווי א גרויסע פראבלעם כאילו די טעראפיסט דארף זיין אינדרויסן פון די פיקטשער און מען פלעגט מאכן אז די טעראפיסט מיטן קלייענט זענען געווען אויסגעדרייט די קלייענט איז געווען אוועקגעדרייט פון די טעראפיסט זי האט אים אפילו נישט געזען. פיזיש האט מען זיך אזוי אזוי געזעצט? יא יא.
אהא אקעי.
און שפעטער האט מען אנגעפאנגען איינזעהן אז פונקט פארקערט, דאס איז די, דאס איז זייער א גוטע טול וואס מען קען נוצן און זעהן ווי די מענטש ווערט געטריגערט, און דורך דעם אנפאנגען ארבעטן אויף די אלע עריעס ווי די מענטש ווערט געטריגערט, און די זעלבע זאך איז קאונטער טרענספערענס, למשל די טעראפיסט קען אנפאנגען פילן אויף די קלייענט כל מיני זאכן פון זיין פּעסט, אויב ער איז גערעגט אויף זיין שכן, ברודער, חבר, טאטע, הואעווער ס'איז, אלע זיינע בויך קרעמפן וואס ער האט, זאכן וואס ליגן אין זיינע קישקעס פון זיין פריוואטע לעבן, קען האבן א נישט ריכטיגע השפעה אויף די וועג וויאזוי ער גייט זיך אויפפירן צו די מענטש, די קוועשאנס וואס ער גייט פרעגן, די זאכן וואס ער גייט זאגן פאר יענעם, אויב די מענטש דארף הערן א קאמפליטלי אנדערע זאך, אמאל גייט ער אים זאגן א נישט ריכטיגע זאך בעיסד אויף זיין אייגענע אישוס וואס ער האט, סאו א טערעפיסט מוז ארבעטן מורא'דיג שטארק אויף זיינע.

און האט מיך עס געוויזן, עס האט מיך זייער זייער איבערגענומען, סך ווייניגער אלס מיין זינגער חלק אין מיך, סך מער אלס טערעפיסט חלק פון מיך, ווייל די סטארי אין קורצן איז געווען אז ער האט גערעדט מיט איינעם, און יענער איז געווען זייער פארלוירן און צופארן און נישט און בענטשי האט מצליח געווען אין איין גוטע שמועס אים איבערזאגן סערטן זאכן וואס ער האט געלערנט אדער וואס ער ווייסט און ער האט אים מורא'דיג אויסגעקלארט מיט די שמועס זאכן וואס ער האט געלערנט ביי זיינע רעבעס ביי זיינע מדריכים און יענער איז א גוטע חבר זיינער האט זיך זייער געווען זייער צוקלאפט וויאזוי ס'קען זיין אז ער פארוואס ווייס איך נישט די זאך וויאזוי קען זיין אז בנצי איז אזוי קלאר און און ער האט געטראפן גוטע מענטשן פון וועם צו לערנען זאכן און און איך דריי מיך דא אויך כ'האב געמיינט אז איך דריי מיך אויך ביי גוטע און איך באקום נישט דא גארנישט ס'איז געווען עפעס מורא'דיג און בנצי איז געווען געפערליך צוטראגן פון דעם זייער עמאשענעל. און ער לייגט עס אראפ אז ער האט געזוכט א פיאנא ווי ער קען זיך אראפ זעצן אויף א פיאנא אביסל אויסגעבן זיין דאס האט ער געטראפן א פיאנא האט זיך אראפגעזעצט און דאס איז ארויסגעקומען די די ניגון סאו די ניגון דאמאלס איז געווען אזויפיל שעפעלעך זענען נעבעך פארלוירן שעפעלע שעפעלע זוך דיין אמת'ע פאסטוך כי המרחמם ינאגם. קען איך מנגן איז א פסוק אין ישעיה וואס ישעיה זאגט אז ווער ס'האט רחמנות ער קען זיין א מנהיג, איך שטעל עס אויך זייער שטארק צאם בעיסד אן עפעס א איינע פון די לעצטע תורות וואס רבי נחמן האט געזאגט בחייו, רעדט ער פון דעם אז אזא מין רחמן וואס ישעיה הנביא רעדט פון איז בעיקר משה רבינו, א גאנצע, איך בין בכלל אייביג געווען געטאטשט פון די מעשה אסאך פאר די זאך וואס כ'האב געהערט פון בנצי. די מעשה פון משה רבינו מיט די שעפעלע, איך פלעג פאשענען די שעפעלעך פון ישרוי, און ס'איז געווען איין שעפעלע וואס איז אנטלאפן, און ער איז מורא'דיג שטארק נאכגעלאפן, ער האט אזוי רחמנות געהאט ווען ער האט געזען ווי די שעפעלע איז סך הכל געווען דארשטיג, ס'איז געגאנגען טרינקען, ער האט עס אויפגעהויבן די גאנצע וועג צוריק און עס געהאלטן אין די הענט, און ווען די אייבשטער האט געזען די קעיר וואס ער גיבט פאר זיינע שעפעלעך האט ער אים געטשוזט צו זיין פאסטעך פאר אידן.
פאסטעך פאר אידן, און דעמאלטס האט ער געהאט די גילוי פון די שנאה, איז געווען נאך די מעשה, אזוי שטייט אין מדרש, איך בין אייביג געווען זייער קאנעקטעד צו די מעשה, און איך האב געפילט ווי בענצי'ס ניגון קען ארויסגעבן די זאך, אקעי ס'האט מיך גענומען אסאך יארן צו קענען פערפעקטן עכט די. די ווערטער דערפון, ס'האט מיר געהאלפעט אויף די ערעינדזשמענטס, און ס'געווען אביסל מיסטעיקס אויכעט, און די קווייער איז איינמאל נישט גוט אויסגעקומען, קיצור אסאך מינע זאכן וואס האט מיך געבאדערט, און כ'בין קיינמאל נישט געווען עכט העפי מיט די ווערטער, כ'האב געפילט ווי די ווערטער נישט גוט, איז דא א אינגערמאן, זייער א טעלענטעד אינגערמאן, איז אויך א טערעפיסט, אין מאנטריאל, און.

א קליין ארעם שעפעלע זי לויפט ווייט ווייט אוועק עלנד און אליין זי פאלט זי לויפט. און פאלט ווידער שעפעלע שעפעלע מיין הארץ מיט רחמים צוגייט קום אהיים קינד מיינס זוך מיך אויף דו קען מיך טרעף מיך ווייל איך ווארט אזוי לאנג אויף דיר דאס איז איך דיין פאסטוכל.